Mae yna gen i ddwy swydd, fel aseswr yw un a darlithydd fel yr un arall. Fi wedi bod yn gweithio yn y Coleg Mas tua deg mlynedd a amser ddechreuais i yn yr adran oedd yr adran yn hollol Saesnegedd a Mae bach o'r diawl yn dda a gweud y gwir. Amser ni'n mynd miwn i'r swyddfa yn y bore, o'n i'n gweud shwmae wrtho pob un, neu bore da, neu beth bynnag, a 'na gyd o'n i'n cael oedd tymed o grynt. Ond erbyn nawr mae hynna wedi altro dipyn. Mae rhan fwya o'n gyd-weithwyr yn cyfarch fi'n ôl yn Gymraeg. A, ac ar hyn o bryd fi'n cael bach o hwyl a sbri gyda aelod newydd o staff sydd wedi dod o wlad yr haf ato ni. Sais rhonc, ond fi oedd e mewn uh, concert lawr yn Aberdai Gleddau gyda Cerys Matthews. Mae'n lle oedd e wedi cael ei syfrdanu gyda Cerys yn canu a cyfri'r geifr, a gofynnodd e i fi i ddysgu fe shwt i ganu'r cân. Wel, yr cam cynta o'dd dysgu'r wyddor Gymrâg iddo fe, a 'na beth sy' 'mlan gyda gyda'r cydymaith 'ma de, a gweud y gwir. Efo'r myfyrwyr, a fi'n weddol ffodus gyda llawer o'r prentisied, ma' nifer o nhw'n dod o gefndir hollol Gymraeg, a mae eisiau neud nhw'n hollol gartrefol, enwedig amser maen nhw'n dod mewn i'r dosbarthu efo ni yn y coleg. A fi'n neud hynny trwy siarad yn Gymraeg efo nhw, a hefyd translato i'r Saesneg bod yr pobl uniaith Saesneg ddim yn cael ei gadael mas, a gweithio fel arall nôl hefyd, os nad yw'r myfyriwr yn deall rhywbeth yn Saesneg, i drawsnewid e i'r Gymraeg. Allan yn y gweithle, mae yna nifer o, o, o weithwyr a garages, maen nhw'n gweithio trwy, yn hollol trwy gyfrwng y Gymraeg. So mae'r siawns i'r uh, i'r apprentices i gael i wneud i arsylwi trwy gyfrwng y Gymraeg yn dod yn hollol naturiol, a hefyd y gwaith papur gyda'r perchnebion y garej, a mae nifer fawr yn nhw'n gwerthfawrogi hynny. Hefyd, i ni'n trial hybu rhagor o bobl i ddefnyddio'r Gymraeg achos mae e yn bwysig, a yn enwedig gyda'r apprentices, yn enwedig bod nhw moyn mynd mlaen i swydd i weithio gyda rhywbeth fel y Cyngor Sir, yr Heddlu, yr, y Bwrdd Iechyd ac ati, mae'r Gymraeg yn, yn bwysig, bwysig iawn maen nhw, a mae'n bwysig wedyn bod nhw'n cael yr siawns a'r cyfle i, i ymarfer a ymestyn i Gymraeg. Dros y ddwy flynedd ddiwetha' 'ma fi 'di bod yn ffodus o ga'l criw o fechgyn ifenc o Ysgol y Preseli i neud cwrs trw gyfrwng y Gymrag mewn peiriannaeth amaethyddol. Ma' 'na gymeriade di-ri wedi dod mewn 'da ni a dim pob un o nhw'n hollol gyffyrddus yn y Gymrag ond beth 'yn ni 'di gweld dros y dwy flyne bod eu hunan hyder nhw yn siarad Cymraeg wedi dod dipyn yn well trwy fod mewn grwp sy'n cael cwbl yn cael ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg a ni wedi bod yn eitha, eitha llwyddiannus a fi'n eitha proud o hynna a gweud y gwir a ni wedi cael lot fawr o hwyl. Mae yna dechnegydd efo fi sy'n dod o o Top Cwm Gweun, a mae dafodiaith Cymraeg e yn hollol wahanol i'r Sir Aberteifi sy gen i, a ni'n cael lot o hwyl o drin a trafod geiriau. Mae'n lle, mae e'n defnyddio cewn, mae'n lle dwi'n iwso cefen, mae e'n iwso feidir, mae'n lle fi'n gweud hewl, a ma', a ma' hynna, ma'r myfyrwyr yn clustfeinio miwn i hynna, a maen nhw'n ymateb trwy gweud beth maen nhw'n defnyddio a mae'r mae'r focabuli'r Cymraeg yn ymestyn wedyn gyda pob un o'n ni. Nid yn unig mae'r myfyrwyr yn dysgu, fi'n dysgu e hefyd. So mae e wedi bod yn lot, lot fawr o hwyl a gweud y gwir. Lisa O'Connor dw i a dw i'n hyrwyddo dwyieithrwydd yma yng Ngholeg Sir Benfro. Dw i 'di enwebu Huw Jones ar gyfer y wobr Shwmae eleni. Mae Huw wedi bod yn gweithio yn y coleg yma ers sawl blwyddyn bellach, mae gyda fe rôl ddeuol fel darlithydd a hefyd fel aseswr. Um, mae fe wedi cydweithio'n agos iawn gyda chyflogwyr a hefyd gyda myfyrwyr, yn enwedig yn ei rôl fel aseswr yn mynd mas, yn eu cyfarfodydd trwy gyfrwng y Gymraeg, cyfweliadau trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae wedi gweithio hefyd gyda chyflogwyr er mwyn i darbwyllo nhw a'u perswadio nhw ynglŷn â beth yw pwysigrwydd yr iaith yn y gweithle. Ym Mân y Coleg wedyn fel tiwtor a fel darlithydd, mae wedi bod yn allweddol o fewn yr adran Ym cerbydau modur, yn codi proffil yr iaith Gymraeg, yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn y gweithdai, a hefyd yn dysgu rhai geiriau ymadroddion allweddol i'w gyd-weithwyr. Yn ystod y blynyddoedd dwetha ma nawr, ry'n ni wedi bod yn cynnig cwrs ar y cyd gyda Ysgol y Preseli mewn Peirianneg Amaethyddol, a dwi me'wl bod e'n deg gweud bod Huw wedi bod yn allweddol yn y ffaith bod ni wedi gallu gosod y cwrs 'na yn y lle cynta, a'r llwyddiant 'yn ni wedi cael gyda'r cwrs yn ystod y blynyddoedd dwetha 'ma. Mae gweld Huw yn y gweithdai gyda'r disgyblion yn yn werth i weld, mae'r berthynas mae fe wedi datblygu gyda nhw, y tynnu cos a'r cyfan yn digwydd yn gwbl naturiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n meddwl bod Huw yn llawn haeddu'r wobr. Dyw hwn ddim yn rhywbeth mae fe wedi mynd i chwillo amdano, mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn hollol naturiol. Mae fe'n siarad Cymraeg yn y gweithdai gyda chyflogwyr, mae fe'n hybu, mae fe'n hyrwyddo, a mae fe wedi cydweithio hefyd gyda ni er mwyn sicrhau bod y cyrff dyfarnu yn gallu cynnig cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg. Pam ydw i'n haeddu'r wobr yma? Fi'n credu bod fi wedi gwneud y Gymraeg a'r dysgu a siarad y Cymraeg yn hwyl.